Kan kawngkan tur hna lo thawk tlat mai tuikhun hnawh zawl dawn eng kulai kawr khu kan ngei ngei ngai si a thuk deuh hlek tawh a a hnawh zawl deuh dawn nih ka ring hmm khaw pawh tha e

Ṭo ve far tawh lo ang khu. Ṭo. Ar changkawm pawh a chang zo ta. Chang zo ta. Hei tlangah in lo awm mai thei a. Kan chang zo ta lo. Amahin a chang zo ta. Alo awm ta. Pathum. Chaw la no deuh a nih chu maw? A hnuai ber chaw. Khi lai mi a hmawr ami khi pathum awm khi a hmawr ami khi a ni bawk a chuan hetah ding lam ami--

Kan hmuh tum ber helai thing hi a nia a lian khawp mai a bul phei chu umm thing nge ka hre thei lo a nih chu khiang a ang bawk sia in chuan in hei engpar nge ni ve leh ta ang le dangdai khawp mai. mite kang hi a awm ve deuh ang e a kawp phet a ni ang hais mawi reuh lutuk. kan thingzai tur. lian sang tha bawk a khi tak khi tak chuan khut a mi khuh a ni bawk a a thlang a mi khuh a ka a ngil chinah khuan bung thum a daih ang a chhak a mi pawh hian maw hmm a bung hnih chu-- Chu khulaia lei tang hun a sang lutuk dawn lo maw? Khi a kak hmasa ber khi a thleng pha lo ang. A hnah hi khiang a ang khawp mai a, a lo thiang thei pawk si lo. Eng ila rawn chhun khalh a, khiang chu a ang ve khawp mai a hnah chu maw.

Helai kan kan vah velna a mau tuai chu hei khi tah khi ta khi khi kheng vel khi a ni tawh a tlan sang tawh lutuk khi. a ni tawh a nih hian chung ai ai pawn a sang tawh chung vel hi a ni tawh e sang tawh khawp mai mau tuai a tlan sang khawrhnem khawp mai khi. A lian tha e engtih hei ka nghawngah ka nghawngah milo ei a tum anih hi. A ni e turu tha khawp mai. A sei tha reuh e kei ka kei puar se la chu a. Puar se la chu kha kut zung pui a tiat theih dawn anih kha tawh. A a thip deuh veng veng ka tia thip tan chiah a thip tan chiah a engtin nge awm a hmuam mai. thlam kan thleng leh ta a mai an chhem khuh ila thingpui in ila aw daih ang khu zawng khu ka khawr ania ṭhianpa hianin bag hnih khu khawr a bag hnih ṭawng pawh an ṭawng chhuak thei dawn leh ania mawle chau rau lutu bag hnih khawr akin bag khat e bag khat pawh tling lo leh heta mi nen hian mai pahnih mai te hrawng hma thingpui khan hmin phawt se maw thingpui fe chu an siam dawn e ka a chhin khan ka siam a a chhin pawh ung that ka a dang awm mai si lo a siamna tur. Thu luih luih rawh se, thosi an lo deuh ang, thosi tlem deuh ang. Khua tha hlauh mai vain chu, vaimim te pawh a lo lian ve leh ta. A changkawng awm saw kan lo thei ang emaw. kum chak park hi chini puk kan han dil dawn a ni a han kal mek a chini kan lo nei tawh lo a kan lo ken thei nghilh daih mai a thingpui thlum kan en ve duh bawk sia ih amah in a riak a tlangval thalai. A fel khawp mai hi mahni na riak a hlo char char mai a, a hlo zau tawh khawp mai khi. kan tluk lo khawp a ni amahin ti hianin a thlo char char mai a. a thlo zau tawh a ni khi khi ta. khi ta khi a thu. Kan naupang ve ni aw, kum sawm hnih panga tling tawng em awh, thiang vel chu bawr vel chu la nia. A time a khawp mai. a mutna a mutna lah chuan beih awlsam em em mai leh nghal a changel hna pha a thosi len nen puan sin tur nen chu zawng chu mut bur a nei. a bei awlsam khawp mai kan tluk lo deuh hlek niin a lang. An thlam lah khi an la sa so lo deuh a. an him ve leh ta silai gawr saw mahni kan thlawh fai a nia a la fai ve hun mai mahni mi. helai bawr hi ni tifai tlang a chak awm khawp mai hman velah tifai ang khawhawi na a ti pik reuh tlat helai chu tihian a ti thaw veng ve a huai a. mau tuai pawh hi khu khu khulai lo ding ang chen chen khu ni tawh mai a tlan nasa tawh lutuk khu in chung ai ai na sang tawh so tamil so tiang ang so ni fur a tiang ang in chung ai sang hi tam tawh a te lah a vang tawh a tiang vel chu ni e mau tawi din hun pawh mau tawi pawh a rem tep tawh a ni helai ah chuan khu lui lui mai tiang thingpui kan in anga kan in siam anga kan haw thei a ni mai a ni mai ni hmm a khu tha e khu tha e khu lui lui rawh se hei va rawn la hnem ve fanghmirin a luh khung zui a ni maw

An then chu an vak chhuak teuh a ni a. Hmm, a lang ta nuai nuai mai na. Nuai nuai mai a. Nuai a. Ka ta ka fia a chawh na fia ni. Om deh. Hmm. Eh, nalh khawp mai thingpui fe siam chawp pawh. Sen nalh e.

chhang pawh kan neih kha. A sen chi ngat cream awm nen maw rawng khan nalh rap mai tui khawp mai rawng pawh nalh thingpui sen

eng a hahthlak mai thei en dan kha lo thiam mai tur aw. a ti long ve hrim hrim kha ka duh se bai beng vai lai bengri bengri bengri hei hi a beng em beng lo

a thlangah a inang a thlang lamah a inbeh chin ang eehh va nal ve ka tawlh thlu tel lutuk ngum sawh dat thung an tawlh thlawng tih hi hlauhawm ve deuh piana chu bing lo tlat. heta hi bing tha tawk mai lo ang hi hei chu eng tawh a eng tawh thlang ami hi eng lo ava ui awm ve lo eng hman hei pahnih

Ui ta hi chhuak dawn. Hei, ti zong hi ni leh ta.